Dyn ni yn y, yn y gawa yng Nghaerdydd, yn y rath. Pwy o'i ti a beth wyt ti'n neud yma yn y gawr? Um, enw i di Dafydd a dwi'n rhedeg noson ffilm enw From the Shelf neu O'r Silff Dyna pam dwi yma heno. So, beth sy'n digwydd heno? Uh, heno, dyn ni'n danos ffilm Roman Polanski, Rosemary's Baby. Um, dyn ni'n dangos pob math o ffilmiau o draws y byd. Um, ffilmiau dyn ni wedi gwylio amryw o weithiau, um, ffilmiau sydd um, yn dal lle yn calonau ni ac lle ar yn silff ni. Um, so, oes ti'n trefnu er, um, digwyddiad dy hun? Pwy sy'n trefnu digwyddiad? Um, yeah, dwi'n trefnu fo efo ffrind gorau fi, Dylan. Um, nath y syniad dod o eistedd o gwmpas sy'n nos Sul, meddwl pa mor ddiflas oedd nos Sul yn gyffredinol, Um, a nath ni penderfynu dangos ffilmiau. A dyna fo ffilmiau dyn ni'n caru, ffilmiau dyn ni'n meddwl uh, bod pobl yn mynd i fwynhau. Um, a mewn tafan dyn ni mwynhau yfed yna fo. Um, dyn ni yn trio hybu y digwyddiad wrth roi posteri a flyers o gwmpas. Mae gen ni grŵp ar uh, Facebook, Gwep Lyfr, Yym a 'dyn ni'n gobeithio jyst cael po- pobl i ddod o bob man yng Nghaerdydd so, i fwynhau nos nhw. Felly pa, pa fath o ffilmiau dych chi wedi dangos um, yn barod? Um, yn, y, yn y blwyddyn cyntaf achos ti'n dathlu... Ie, yeah, um, dathlu pen blwydd ni'n un oed yeah. um, thefnos yn ôl. Dyn ni'n dangos ffilmiau o gwmpas y byd, ffilmiau Americanaidd, ffilmiau Ffrengig, um, ffilmiau o'r Almain, um, ffilmiau fel... Um, y ffilm cyntaf nath ni ddangos oedd Repo Man, sef ffilm Alex Cox. Um, a nath ni ffilm gen Alex Cox, a nath ni e-bostio Alex Cox i ddeud you know, dyma beth ni'n neud, um, gobeithio bod gennym ni gen i tad i neud hyn. Um, beth ydych chi'n feddwl o'r syniad o gael, ydych chi'n feddwl o'r syniad o gael twod, eich ffilm chi'n danos um, yn lleol yng Nghaerdydd. A mae o'n byw yn Lerpwl. A, a chwarae teg iddo fo, nath o ddanfon e-bost yn ôl yn ni'n dweud, um, braf clywed bod y ffilm yn cael rhyw fath o ddangosiad yng Nghaerdydd, pob lwc i chi. Gwych. Um, I can't be there. I've other commitments. Gwych. Yeah. Oce, okay, diolch Daf. Uh, beth sy'n ar y gweill gyda'r uh, digwyddiad dros yr haf a tro nesaf? Um, Wel, dyn ni'n gobeithio... Well, y ffilm nesaf fydd Dancer in the Dark, sef ffilm uh, Lars von Trier, um, efo Bjork yn efo. Um, a dyn ni'n gobeithio dangos ffilm Cymraeg Yym, sef gadael Lenin. Hwyrach Hedd Wyn. Dwn i'm. Yym, ond gobeithio yn yr haf i ni efo rhyw fath o system i chwarae ffilmiau tu allan, os yn bosib. Gwych. Ond hyd yn hyn, y gaw ydy'r lle i fod, i weld ffilmiau o safon uchel. Diolch, Daf. Croeso tad.